D'Lalomie kreischt ganz hart. Tréine lafen him nëmmen sou d'Backen erof. All hir Frënn aus der Wiss Cowin sti ronderëm déi kleng Raup, mee kee weess, wat lass ass. Si gesi just, datt d'Lalumi immens, immens traureg ass. Sou kenne si hir Frëndin guer net. Wat ass dann nëmme lass? Freet sech om es Petzi. Ech kann net méi dreemen. Äntwert d'Lalumi a kräischt weider. Déi aner Déiercher kucke sech verdaddert un. Si hunn d'Lalumi mat deem ganze Gekräischs bal net héieren, a wéi se sech eens waren, wat d'Lalumi gesot hat, hu se d'Welt net méi verstanen. Hir Raupefrëndin kräischt wéi ee Waasserfall, well se net méi dreeme kann. Dat soll nach ee verstoen! De Petzi hëlt säi ganze Courage zesummen a freet. Wat ass da geschitt? Mäi beschte Frënd ass fort, de Muskri, einfach sou, ouni Äddi ze soen! Tuddelt d'Lalumi. Seng Ae si vum Kräische scho ganz rout. A wéi ass dat da gaangen? hunn déi aner Insekte wéi aus engem Mond gefrot. Si kenne de Muscri nämlech och a kënne sech bal net virstellen, datt dee léiwe Raup seng Frëndin einfach esou sëtze gelooss huet. D'Lalumi hëlt sech zesummen a fänkt un z'erzielen. Vun engem Ament op deen aneren huet de Muscri sech verpoppt a wéi e bis als Päiperlek erausgeklomm war, ass en einfach fortgeflunn, ouni sech ëmzedréinen. Ech souz op engem Blat niewendrun an ech konnt net mol méi awawénken. An dofir sinn ech elo traureg. Esou traureg, datt ech net méi dreeme kann. Well dreemen ass jo eppes Schéines an ech hunn ëmmer nëmme vu Muskee gedreemt. Mee dat geet net méi, well ech si jo lo ganz eleng. Du bass net eleng, Lalumi. Seet de Petzi an déi aner Déiercher wénke mam Kapp. Si spieren awer, datt si dem Lalumi net direkt hëllefe kënnen. D'Himmelsdéierchen Himmeli, dat him nach ëmmer dankbar ass, well hatt et eng Kéier aus engem Bliederprisong erausgeholl hat, geet bei d'Raup a mécht se aizi. Daper probéiert et, d'Laluminees opzemonteren. Déi aner Déiercher stiechen, verstoppt hannert e puer Grashällem, hir Käpp beieneen, fir ze iwwerleeën. Si wëllen net, datt hir Frëndin traureg ass, déi Frëndin, déi ëmmer frou war an ëmmer gäre jiddwerengem gehollef huet. Si wëllen, datt et hir erëm besser geet.

D'Joffer Christa schingt do eng richteg gutt Idee gehat ze hunn. Déi ganz Déierekolonie mat de Giraffeboken um Kapp dappt duerch d'Gras, fir erauszefannen, op wéi engem Blat d'Lalomie schléift. Wéi se et endlech fonnt hunn, rësele se liicht um Still vun der Planz, fir datt d'Raup waakreg gëtt, awer just ganz e bësselchen. Wéi d'Lalomie seng midd Guckelcher opmécht, fänken déi verkleete Giraffe mat hire laangen Häls un, viru senger Nues ze danzen. An dann gi se séier nees heem. D'Lalumi, dat just am Hallefschlof geluusst huet, traut sengen Aen net. Giraffen hei an der Wiss? Dat kann net sinn! A scho schléift d'Raup nees weider. Deen anere Moie kann d'Lalumi sech awer nach drun erënneren, datt hatt hënt eppes Komesches gesinn oder erlieft huet. Ech ka jo awer kee froen, ob et hei wierklech Giraffe ginn, déi mengen dach soss, ech wier geckeg. An dann ass d'Lalomie nees traureg, well säi gudde Frënd Muskri net do ass, well de Muskri, jo, de Muskri, deen hätt hatt sécher kënne froen, deen hätt nimools de Geck mat him gemaach. Well et dem Lalomie nach ëmmer net besser geet, gi sech seng Frënn owes op en Neits Rendez-vous. A si hunn erëm schéi selwer gebastelt Fuesboke bei sech. Déi Kéier si si Elefanten. Si watschelen duerch d'Wiss, wackelen um Blat a knapslus d'Raup am Schlof danzt eng ganz Häerd vun Elefante mat groussen Oueren a laangen Nuesen viru senger Schnuff. A schwupps, si se nees verschwonnen an d'Lalumi ass erëm agenäipt. Deen anere Moien huet d'Lalumi nees ganz komesch Erënnerungen un d'Nuecht. Wat ass dat dann nëmmen? freet et sech. Ech ka jo net méi dreemen, mee ech si sécher, datt ech hënt Elefante gesinn hunn. Hei ginn et awer guer keng Elefanten. An awer traut d'Lalumi sech net, een ze froen. Ganz traureg bleift et op sengem Blat huppen. Och deen drëtten Owend komme seng Frënn nees zesummen, ouni datt hatt eppes dovu matkritt. Déi Kéier gesi si mat hire Gesiichter aus ewéi Zebraen. An alt nees maache se déi kleng Raup liicht waakreg. An där gëtt et richteg dronke vun deene ville schwaarz-wäisse Sträifen, déi et do vru senger Nues wibbele gesäit. Da léisen d'Zebrae sech a Loft op an d'Lalumi schléift nees an. Moies fillt et sech ewéi déi Deeg virdrun, ganz dronken an nach ëmmer traureg. Zebraen, Hei, dat kann net sinn! Dem Lelumi seng Frënn ginn awer nach net op. Eng leschte Kéier wëlle se d'Raup an der Nuecht besiche goen, an déi Kéier gesi s'aus wéi houfreg rout Léiwen. Si wackelen um Still vum Blat. D'Lelumi kuckt verdreemt op a gesäit dann eng ganz Léiwefamill vru senge klenge Gucklien hin an hier schläichen. A schonn falen him d'Aendeckelen nees zou. Deen aneren Dag kann d'Lelumi et dann awer net méi fir sech behalen. Lo muss hatt einfach seng Frënn froen. Ech brauch är Hëllef, seet et zu hinnen. Ech hunn an de leschten Nuechte ganz komesch Déieren hei an der Wiss gesinn, Giraffen, Elefanten, Zebraen a gëschter souguer och nach rout Léiwen. Dat kann dach bal net sinn, oder ass hei en Zirkus bei eis? Nee, keen Zirkus. Déi aner Déiere rëselen all de Kapp. Lalumi, Et gi keng sou grouss wëll Déieren hei an der Wiss. Mir mengen, du hues vun enger flotter Safari gedreemt an dofir hues de déi Déiere gesinn an dengen Dreem. An dem Lalomi seng Frënn wénke ganz eescht mam Kapp, mee heemlech musse se laachen. D'Lalomi ass paff. Da kann ech also nees dreemen? seet et fir d'éischt ganz lues an da jelzt et voller Freed. Juppi, ech kann nees dreemen! Dreemen ass esou schéin a Safarie si sou schéin. Déi aner Déiere si richteg glécklech, datt et dem Lalomie nees besser geet a si gi sech d'Wuert, datt si him ni verroden, datt se beim Dreeme gehollef hunn. Mee wat mécht een net alles, fir een anere frou ze maachen? Mat der Freed kënnt beim Lalomie och nees den Appetit zréck. Et frupst richteg drop lass a maufelt all Stonn dichteg seng Ratioun Blieder. Et gëtt méi déck. An dann ass et op eemol un him, sech ze verpoppen a sech an ee Päiperlek ze verwandelen. Wéi et ganz virsiichteg mat senge grousse faarwege Flilleke voller Häerzer aus der Popp klëmmt, steet de Muskerie ewell do, op et ze waarden. Hien ass esou frou, seng nei al Frëndin esou schéin erëmzegesinn.